Salam aleyküm, hormatly myhmanlar. Türkmen kultur ojagynyň adyndan bu günki 2018-nji ýylyň howam aýynyň üçünji şenbe güni Berlin şäherinde geçirilýän türkmen aýdym-sazly duşugymyza hoş geldiňiz. Biz bu agşam Türkmensähraň aýdym-sazyň sarsmaz sütünleri bolup duran türkmen ruhy dünýäsiniň diregleri bolup duran ussat sazandalar, bagşylar, mähriban doganymyz Jemile Amaniýan, ussatlar Ýusup Diýbaýy, Halypa sazanda Ybraýym Jürjani, şeýle-de ussatlar Neriman Beýkinijat bilen Hümmet Akdogallymyz bilen siziň huzuryňyzda. Ussatlardan, bagşylardan biziň haýyşymyzy kabul edip, bu agşamky duşuşygy geçirmäni kabul edip gelenleri üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris. Minnetdarlyk bildirýäris-de, Şeýle bir ýagdaýda Türkmensährada türkmeniň medeni dünýäsini giňeldip, bolan aýdym-sazyny gorap saklap, ýene-de döredijilik işleri bilen ruhuna täze şatlyk goşýandyklary üçin Taňry ýalkasyn diýýäris. Ýene bir aýtmaly zat, hormatly myhmanlar. Uzyn, uzak ýollardan gelip otyryn. Şu duşuşyga müňlerçe, belki on müňlerçe kilometr ýol söküldi. Şunuň özi häzir-de Türkmensährada türkmen medeniýetiniň, aýdym-sazynyň, Nähili bir özüne çekiji, birleşdiriji potansiýel güýji bardygyny görkezýär. Şeýle bir güýjüň bardygyny aňan, oňa doly göz ýetiren adamlar bolsa, Bir jemgyýet bolup ýaşamaň ugurlaryny tapyp, öz jemgyýetçilik bähbitlerini gorap biler diýip düşünýäris. Siziň-de baryňyza geleniň üçin tüýs ýürekden minnetdar. Şeýle bir güýjüň esasynda-da ýigrimi iki ýyl mundan öň şeýle bir günde Almanda ýaşaýan türkmenleriň tarapyndan Kölnde Türkmen kultur ojagy guraldy. Edil ikinji nowembr bir müň dokuz ýüz togsan altyda Almanda ýaşaýan türkmenleriň Köln şäherinde geçiren ikinji uly maslahatynda Onuň esasnamasy makullanyp, resmileşdirmäge tabşyryldy. Düýn-de şoň ýigrimi ikinji ýyl dönümidi. Salamat boluň! Bu agşamky aýdym-sazly duşuşyk-da şoň bilen gabat geldi, ine bir-de bir gutlamaly zat. Biziň Berlinde-de, Türkmen kultur ojagynyň Berlinde-de dag ýaly arka bolup duran agzalary, dostlary, ýoldaşlary bar. Şolaryň biri-de hormatly agamyz Ýusuf Kör. Biz şeýle bir namany Berlinde gurmak üçin agamyzdan haýyş etdik we agamyz zähmet çekip, şu ýeri, şu jaýy, şeýle mümkinçilikleri, zatlary, Gurama ugrunda bize ýardamçy bolup kömek etdiler. Tüýs ýürekden minnetdara. Bileýakat. Onsoň-da şu jaýy şu agşam biziň ygtyýarymyzda goýup, bize şeýle bir işmek üçin mümkinçilik döreden şu ýer Azerbaýjan kultur ojagynyň ýeri. Şu ýer biziň. ygtyýarymyzda goýup, şeýle bir üýşmeleňi, duşuşygy geçirmek üçin mümkinçilik döredenleri üçin-de tüýsülikden minnetdarlyk bildirip, geljekde-de biz-de türkmen kultur ojagy bolup, Azerbaýjan, azerbaýjanly doganlarymyza şeýle ýardamçy bolup bilmegi arzuw edýäris. Biz kän gepläp durmaýlyk. Biz kän gepläp durjakdyk, sebäbi bu gün agşam saz gurallary geplejek. Bir-de türkmende toý güni bagşy bilen ýorga dynç ýok diýilýär. Biz mikrofony-da, meýdany-da bagşylara, hormatly ussatlara tabşyrýarys. Ýene bir gezek geleniň üçin Taňryýalkasyn!